Essalawmaleýkim hormatly ildeşler! Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz! Adatça bolşy ýaly bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki mowzuga geçmezden öň şeýle gyzykly wideolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza boluň, laýk goýuň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň onda başlalyň. Bu gün men size durmuşda giňden ýaýran bir mowzuk bolan bir zadyň anygyna ýetmezden we doly wakany bilmezden öňünden baha bermek Ýa-da ýazgarmak diýen bir mowzuk hakynda gyzykly maglumat aýdyp bererin. Bu durmuşda biziň ählimiz diýen ýaly şeýle ýagdaý bilen göni ýa-da gytaklaýyn şekilde garşylaşdyk. Gynansak-da, käwagt adamlar bir-biriniň daşky görnüşine, egin-eşigine, ýaşyna, maddy ýa-da maşgala ýagdaýyna seredip, gönüden-göni hiç zadyň anygyna ýetmän baha berýärler. Ýa-da has beteri, ýazgarýarlar. Biziň doly wakany bilmän birine baha bermegimiz şol adamyň şol ýagdaýyny has beterleşdirip bilýär ýa-da duýgularyny agyrdyp bilýär hem-de stereotipleriň döremegine kömek edip bilýär hem-de şol adamyň bizden uzaklaşmagyna ýardam edýär. Geliň men size şu ýerde şu mowzuk bilen bagly bolan bir gyzykly wakany aýdyp bereýin. Şu wagtky ýaşlar diýjek däl, ýöne Sowet Soýuz döwrüni bilýän adamlar Ýuriý Nikuliniň kimdigini gowy tanaýandyr. Ýuriý Nikulin Sowet Soýuz döwrüniň iň tanymal aktýorlarynyň biridir. Ol Kawkazskaýa plýenitsa, Operasiýa I we birnäçe beýleki gyzykly komediýalarda baş roly ýerine ýetiren aktýorlaryň biridir. Bu waka hem şonuň başyndan geçen bir wakadyr. Ýuriý Nikulin bir gün irden işe gidip barýarka, sirkde işläpdir we sirke ýakyn ýerde ýaşaýanlygy üçin ýöräp gidýän eken. Ynha, şol şeýdip işe gidip barýarka birden ýaňky swetoforyň ýanyna gelip garaşyp duranda, şol ýoldaky ýoluň üstüne goýlan zebrany geçip barýan bir aýal maşgala bilen çagany maşyn kakýar. Şol maşyn gaty uly tizlikde gelýänligi üçin aýal maşgalany kakýar welin çaga zyňlyp gidýär gapdala, ýöne aýal maşgala şol duran ýerinde janyny berýär. Şeýle aýylganç waka şaýat bolan Ýuriý Nikulin dessine egnindäki kostýumyny çykaryp, ýaňky aýal maşgalanyň bedenini örtýär. we ol wagtlar mobilny telefonlaryň bolmanlygy üçin ýanyndan geçip barýan adamlardan gidip awtomat telefonlardan ýagny tiz kömege jaň etmegini haýyşt edýär we bir on on bäş minutiň içinde tiz kömek milisiýa hemmesi gelýär soň her kim ýagny öliniň daşynda seredip duran wagtynda birden ýuri nikulin şol ýagny aýalyň çagasyna görýär. Ýaňky kiçijik oglanjyk, bir on ýaşlaryndaky oglanjyk bir çetde ýeke-özi otyr. Ýöne Hudaýyň gudraty bilen ýaňky çaganyň ejesi aradan çyksa-da, özüne hiç hili şikes ýetmändir. We muny gören Ýuriý Nikulin birden ýaňky çaganyň ýanyna barýar we boýnundaky gyzyl galstugyny çykaryp, ýaňky çaga sowgat berýär. Soň muny tiz kömek bilen bile eneleriniň öýüne ugratýar we soň iş ýerine gidýär. Ol gün Nikuliniň iş ýerinde Ýaponiýadan gelen ýörite delegasiýa bilen duşuşygy bar eken. Şol sebäpli-de Ýuriý Nikulin özüniň ýörite şeýle dabaralar üçin geýilýän kostýumyny geýip, egin-eşiklerini geýnip ýola çykan eken. Ýöne şeýle wakalardan soň Ol diňe ýeňi çyzgalan ak köýnekli ýapon delegasiýasynyň öňüne iki sagat giç galyp barypdyr. Öňden bäri şonuň Nikuliniň giç galanlygy sebäpli gahar edip duran ýapon delegasiýasy Nikuliniň beýle eşikde gelmegini özlerine kemsidiji kabul edip, hiç zat diýmän, çykyp gidipdirler. Ýöne bu wakalardan bäş ýyl geçenden soň, şol Ýaponiýanyň delegasiýasynyň başlygy Kobaýasi bu bolan zatlary öwrenipdir, bu bolan zatlardan habar tapypdyr we soňra Nikulini Tokio çagyrypdyrlar, Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherine we Nikulin Tokio baran wagtynda ýaňky şol Ito Kobaýasiniň bütin işgärleri hem-de özi ak köýnekli, ýeňleri çyzgalan eşikli garşy alypdyrlar we öňünde baş egipdirler. We özleriniň şeýle ýalňyşlyk goýberendiklerini, soňundan Nikuniniň başyndan geçen zatlary soňundan bilendiklerini, habar tapandyklaryny aýdypdyrlar. We Nikulin hem olara özüniň hiç zady gaty görmeýändigini we beýle zatlaryň bolup biljekdigini aýdypdyr. Ynha dostlar, şu wakadan görşüňiz ýaly, bir zadyň anygyna ýetmän öňünden ýazgarmak gowy zat däl. Eýsem, beýle gylykdan nähili gutulyp bileris, ýagny nähili beýle gylykdan dynyp bileris? Ilki bilen etmeli zadymyzyň birisi hem her wagt bir adamyň ýagdaýyny ýazgarmakdan öň şol zat hakynda, şol adam hakynda doly maglumat barmy, ýokmy diýip özümize soramagymyz gerek. Ýa-da bolmasa aslynda hiç kimi ýazgarmagyň geregi ýok. Ýöne eger şeýle bir başga biriniň ykbaly bilen gyzyklanýan adam bolsaňyz birinji bilen özüňize soraň. Men şul pikir edýän zadym hakynda doly maglumat bilýänmi ýa-da mende şol doly maglumat bamy? Eger maglumat ýok bolsa onda diýmek men nämä esaslanyp bu adama şeýle baha berýärin ýa-da ýazgarýaryn diýmek gerek. Ikinjisi hem özüňizi şol adamyň ýerine goýup görmek gerek. Eýsem, men şonuň ýerinde bolan bolsam näderdim diýip. Sebäbi her hili ýagdaýda her her her adamyň özüne personalitesine ýagny şahsyýetine görä alyp barşy bardyr. Şonuň üçin, belki siz onuň ýagdaýynda bolan bolsaňyz, siz belki-de ondan hem has beter görnüşde bolup bilerdiňiz. Eýsem şeýle dälmi? Eger bir adamyň daşky görnüşi ýa-da ýagdaýy sizi has biynjalyk edýän bolsa, iň gowusy, şol adam bilen gürleşiň, näme üçin şeýle bolýandygyny öwreniň ýa-da edip biljek kömegiňiz bar bolsa, kömegiňizi hödürläň we şuňa meňzeş zatlar. Gowusy hiç kimi ýazgarmazlyk. Ýazgarsaňyzam, Anygyna ýetip soň ýazgaryň. Bolýa eziz adamlar ynha şu taýda şu wideony jemleýärin. Eger şu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa kanala agza boluň, laýk goýuň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.